Reit, heddiw 'ma dan ni'n mynd i edrych ar gre- yym sut i greu cyflwyniad PowerPoint. Fel dach chi'n gweld, dwi wedi agor y ddogfen PowerPoint ar fy nghyfrifiadur yn barod. Efallai bod o'n edrych 'chydig bach yn wahanol i be' sy gynnoch chi adra, gan fy mod i'n gweithio ar gyfrifiadur um, Mac, ond yr un ydy'r egwyddor, yr un ydy'r geiriau a'r pethau da ni'n chwilio amdanyn nhw. Felly, y peth cyntaf da ni'n mynd i edrych arno fo ydy um, rhoi testyn yn, um, ar y cyflwyniad. Felly, fel ydych chi'n gweld, pan ydych chi'n agor y cyflwyniad, Felly, gwnewch chi sleid cyntaf hefo lle i osod testun yn barod fel yma. Felly, jyst mater o glicio ar y bocs a theipio ydi o. Ok, fel yna. Ond, efallai, bydd gofyn gwnewch chi sleid plaen, fel hyn. Um, fel yma, da ni'n ychwanegu sleid newydd. Da ni'n mynd i botwm new slide yn yr home am yma. Yy, clicio new slide. Nawr ni ychwanegu un plaen wan. Reit, mae gennym ni sleid plaen o'n blaenau. Yr unig beth dwi'n neud wedyn, dwi'n mynd i'r ddewislen yma ar y top a dwi'n clicio'r insert. Gynnon ni ddewis wan o beth ydyn ni'n gallu i mewn osod ar yr cyflwyniad. Dwi'n mynd i ddechrau hefo word art, felly dwi wedi clicio botwm chwyth ar insert unwaith, a rwan dwi'n mynd i glicio botwm chwyth ar word art. A dyma ni fy word art. So mi eisiau clicio ddim byd, dim ond dechrau teipio. O, mi roed yr fela, Cymraeg, Moedolion. A dyna ni, word art, Yym, ffordd dda o gael teitla a phenawdau mewn sgwennu um, gwahanol. Okay. Um, be dwi'n neud rwan, os na i glicio, os na i fynd i'r cursor fyny fanna, clicio fel la, anna fo, fel bod fi'n gafael yn yr holl destyn, mi fydra i wedyn newid manylion, um, bod, newid lliw, yr diwyg ac ati, glicio ar bethau fel yna. Um, os dwi eisiau symud y testyn nhw'n i dop y dudalen, unwaith eto dwi'n mynd â'r cursor fel bod gynnaf fi hwnna. Oce, okay. ddim, dim hwnna, ond hwnna, y pedwar saeth. Dwi'n clicio'r botwm chwith i lawr, ddal o lawr a llusgo'r llgoden i le dwi eisiau fo. Iawn, so unwaith eto, dyma ni. Felly dwi eisiau symud o, be dwi'n neud? Dwi'n clicio arno fo, mynd â hwnna i fanna, clicio botwm chwith, dal y botwm chwith i lawr, a symud. OK, felly dyna sut dwi'n neud hynna. Um, rhywun fath efo newid y maint. OK, dwi'n mynd ar cursor i un o'r llefydd yma, felly fedra i chwyddo fo. Ok, fedra i fynd i fanna a'i wneud o'n llai fel la. Dwi'n mynd o fel la, just symud um, hwnna fel la. Reit, be dwi eisiau gwneud rwan ydy dwi eisiau rhoi text box. Okay? Mae text box yn rhywbeth i'w ddefnyddio os oes gennych chi allan testyn fwy ymestynol brawddegau ac ati. Unwaith eto, insert, a rwan dwi'n clicio ar y text box. Dych chi'n gweld bod y cursor di newid i hwn. Felly dwi'n clicio botwm chwith ar y sgrin a dechrau teipio. A dyna ni fy nhestyn ni. Um, os dwi eisiau newid lliw, fedra i wneud yr un yr un ffordd, fedra i glicio fel la, A wedyn hein, hon di'r ddewislen bwysig i ni wedyn, um, hon yn fyma, da chi'n gwybod. Felly, fedra i newid y math o destyn, y math o sgwennu lle, drwy glicio fan hyn ar y sgwennu. Fedra i newid maint drwy glicio ar hwn, wneud o'n fwy fel yna, neu mi fedra ni wneud o'n llai fel yna. Um, wedyn rhaid ddewis print bras, print italics, tanlinellu. Um, neu mi fedra i newid y lliw drwy glicio botwm chwith yma yma ar y saeth bach yma. Newid y lliw. Um, wedyn nad yw hwnna. A wedyn eto'r un y gwyddor o ran i symud o a i wneud o'n fwy ac ati yn fanna. Ond hefyd, os dwi eisiau ella rhoi geiriau mewn gwahanol liw, os dwi eisiau rhoi Cymru ella mewn print bras uh, a lliw gwahanol, fedra i uwch oleuo hwnna. A'r ffordd dwi'n neud hynna, di dwi'n mynd â'r cursor fanna, fel bod fi'n cael y siap hynna. A Wedyn dwi'n clicio'r botwm chwith a'i ddal o lawr a llusgo'r llygoden dros y gair. Pan dwi'n hapus, dwi'n gillwn a wedyn symud y llygoden i'r ddewislen dop yma a clicio ar be dwi eisiau wneud. yn fan hyn, fel e. A dyna ni, yn syml iawn, sut i roi testyn um, yn y cyflwyniad PowerPoint. Y cam nesaf rwan ydy rhoi llun. Os oes gennych chi lun ar eich cyfrifiadur yn barod, jyst mater o fynd i insert fel yna, A fedrwch chi ddewis ffoto a wedyn picture from file. A mi fedrwch chi fynd i'r ddewislen um, a just dewis um, llun. Felly mae gen i lun bach da yma o Hayden yn yfed i'w de, diddorol, a dyna ni. Felly na i jyst mynd dros hwnna eto. Da ni'n mynd i insert, Photo, Picture from, from File. Da chi'n dewis dyn y ffeil da chi eisiau defnyddio. A wedyn dewis y llun da chi eisiau clicio ar y llun a wedyn insert eto yn fanna. A dyn dyma ni y llun. Wel, yn amlwg dwi angen ei hwn yn llai, dyn rhywun di'r egwyddor eto. Dwi'n mynd â hwnna, fel bod gennym ni'r saeth bach yna. Dal y botwm chwith i lawr, a'i lusgo fo, dwi'n gillwn. Cael hwnna, dal y botwm chwith a llusgo i fyny. Eto, mi na i yn llai, felly pwysau'r botwm chwith a llusgo'r goden tan bod o y maint dwi eisiau fo. Os da chi'n meddwl beth yw'r un gwyrdd yma, um, i droi am hwn, felly os da chi'n clicio'r botwm chwith ar hwnna, a wedyn yn troi'r godan, dyn ni droio Unrhyw ffordd, dyna ni, ar ei ben i lawr, ochr, um, ac yn y blaen. Dyna ydy hwnna. Ond ffordd arall ddefnyddiol o roi llun ar y cyflwyniad ydy drwy ddefnyddio'r we. Felly dyma ni yn fan hyn. Dwi wedi agor tudalen Google. A be dwi'n neud ar Google ydy um, teipio'r llun dwi isio. Dyna ni. A wedyn mi wna glicio'r images yma yma. A dwi'n cael llwyth o lyniau Cymru. Iawn, felly mi ddewisio i y ddrai goch yma. Dwi'n clicio'r botwm chwith ar hwnna. Mae'r llun yn agor yn fwy. Yna, dwi'n clicio'r botwm dde, a mi gair ddewislen yma, neu'n tebyg i hwn. Be dwi'n neud ydy clicio ar copy image. Iawn. Yna, dwi'n mynd yn ôl i fy nghyflwyniad PowerPoint. Dyma fi, yn ôl yn yma. Glicio ar y ddogfen. A'r unig beth dwi'n neud yn fan hyn rwan, mae yna sawl ffordd fedra i fynd i y ddewislen top a clicio ar edit a paste. A dyma ni, mae'r faner wedi ymddangos. Rhyw fath eto, i gwneud ti'n llai. Ok. Felly dyna un ffordd o'i gwneud, neu hynna, mynd i edit a paste. Ffordd arall, efallai ffordd gynt, ydy clicio botwm dde unwaith, Um, na fi. Fel yna. A gair opsiwn paste yma. Dwi'n clicio'r paste a dyna ni gair fanner eto yn y fan yna. Mae o fyny chi pa un da chi yn ddewis ei wneud. Felly dyna ni, yn sydyn iawn, da ni'n gwybod sut i roi testyn yn y cyflwyniad PowerPoint, word art a text box, sut i mewn osod llun oddi ar y cyfrifiadur neu oddi ar y we, a hefyd sut i symud y lluniau a'r testyn o gwmpas ac yn y blaen. Gobeithio bod chi um, wedi gweld y cyflwyniad yn fideo um, a pob hwyl gyda'r er cyflwyniadau.